Ngeno Julius Omwenga oiko ngaroka emechando tobwate ng'a neri uncle yaito aitire na omorugi oye na abana baye. Ekere anyarekana bamoitire. Moruya akabwatwa na omwana oye oyomo omomura, oyomo ere agatama. Twairirwe echela, twachire twarikire chistatement, twakorire mpaka postmortem, ekero tokoenda ekoti last wednesday, okonya goteba ng'a file teraikerana. Nabo ogoteba ng'a file teraikerana togatwara matumaini ng'a tiga toirane goika monday nabo abarairwe ekoti. Lakini yaigete igoro mobosokano igaa saa saba. tokonyora ng'a omorokia oyio oiraneire na omomura oye oyio oyomo. Bono ekaba buna nabanto mbagechigwa ekenyoro, ekagera bakabaminyokia na gokura mono, bakabwatwa na obororo bakanyara gosaria chinyomba chiaye. Bono intwe tokoboria eserekari etokonye ase yango yaito anyore justice yaye, ase eng'encho nchera teiyo omonto araitwe kabu na omorwia oye bare amo na abana baye. Naende ang'e koigorerwa, naende ang'e goteba ng'a tamoiteti. Eki nakio tware gochia kogania eserekari etokonye. In fact naende bono iga intwe tore egesu entertainment oroche nonya matanga aya intwe torabanga kende gionsi, buna omochie oria mwarora ching'ombe echisambire, omonto taiyo okobuta oo, omonto taiyo okobota eholiday. Nabo tokumeti ng'a inki kegendererete Kenya eye. Nigo tware gochi gosaba onye na okobua serekari ebwate ring'ana eri, etokonye ninki tokonyora obonene bwaye.
Inche nkorokwa Morris Nsonko, oyo okwete my uncle, nere omokogoti. buna oyominto aberesa, korwa rituko erio akwete, intwatemete tokamoeria. Mocheria, okamobeka ororo, but egento twarora moiso onde, ekiamachia go- gotogwanyera chinda. Sasa oria tokobera koti rende rituko rigima, ekero tore koti rituko rigima, abanto ba staff bonsi pi batigara barobwo boka, twamanya gotebiwa ng'a efile yaye etakeire egende echia korigerwa na abakubwa, togotebiwa ng'aki nande, togotebiwa togende nyanchwa. Togoika nyanchwa. tokonyora omofano oyio orenge ororo totari na, aba bono ase ekeire, nabo baraigorwe buna efree born, tokobaboria ngaki bakoigorwa buna efree born, esauri kesi ki aye nkerakwane, naende efairi yaye etakeire erarigereri bu- ime zaidi. Tokairana gocha igaa, tokumia ebibe gocha tokoumia ebi twa- twaberire goika amatuko ase echo. Bono rigiya erenge igoro, inche nabo narenge omwana isiko aria, ng'akerwa esimi ntebiwa buna Nyaboki na omoyo barorekanire, omokumia ng'aki barorekana. Abanto ekero babaroche, bakang'ea gosangererekana, onye gotira gocha na ebikuuru, na intwe nari twaminyokanete gochia rogoro, tokonyora abanto mbagente gokura ororo. Egento twaroche na egekone, intwe twanyorete chinyomba chia nere gwoka, tomaete ase epetroli yarurete, but nyaboke na natogoserete, emitango yaito, na nyaboke oyo emiaka ang'anyire nabo ere ang'e twenty, bono riranete. Omoisia oyoyomokogoti ong'anyire ang'e emiaka ikomi. Sauli naseretigwe korwa ekenyoro, nabwate okoboko gotamba ekenyoro, omogambi akaa akabeka ebarasa agatebiwa tarorekana, bono riraneti, nakwo okoirana nakwo ogocha goita nko yaito, oywo ore Pius Matara. Igo ntogechiri egento torakanie eserekari etokonye, justice ya omogaka oyo. biosi. Batokonye nonya namatanga aya torabanga, esauri ntobwati chibesa chisaine, nonya ne chibesa twakora postmortem, na omosani oyo tokobesa, yaani bono etogenta komenta amadeni aria twamanye komocha gotuakana. Ntwe twarakani intwe bono iga buna efamiri, eserekari etokonye. tonyore obomanene bwango yaito ng'aki akwete. Omomura na omomura oyonde oyio otamete, naye agenda gototianera buna gotoita are, niga ang'ite inche Morris, na Julius, na my brother naro oo. Buna bono nintwe abaroche tokobwati ring'ana eri zaidi. Mpaka toribwate esauri oria na nkoro ake, toroche buna buna basumbuanire na omosubati oyio oye. Omosubati oyio korwa ang'anyete tari kende kiamong'anyete, chibesa anyorete nkego, akaoonia eng'ombe omosubati oyio akamiokera nachiochi akagenda korwa amasabo. Nduma eria ase achiete emiaka eyio twenty ba basumbuananire buna airanete iga, mbamenyeti amo, mokong'u oyio akamotebia bono nonyeee. Neaki yao tingo tingokoa chisaro chimaye chimiaka kwamenyire, mbachiete mpaka nyagetari ati bagapimwa, bakanyora ati machigu mbuya are nobwenerete komenya amo. Lakini omosubati oyio tachieti gwanchera na komenya na omogaka oyio, nabo arogocha ototeba ng'a nyaboke buna are iga totari torare nere.

Nangora riria yarenge buna inyore omonto omoremu, boria mbeke ebigibigi angire mpaka Maharani, mbotore ebigoti na koirana. Igo mbaararetie imana na omomura oyio oye mbaararetie abamoisia oyio abwo baye babere, mbaararetie imana na omogago oye yarenge omotienyi tore. Egento ekenene, riroba ri'amang'ana amange, eserekari etokonye. Omanyete ng'a Petero ore omosike igo, ekenyoro kia mwainaabo ee, enkogamba oo. Egento giakorekana oo Pius Matara, na egekong'u naende inche omwana oyio oye nyakomoita atang'anete goteba, maambia saa kumi na mbili, nkabeka esimi saa kumi na mbili na dageka kumi na mbili ase omogambi assistant chief. Ekero naika oo, naende nkabeka esimia asare, nkamoteebia omogaka oyo ogakwe. Ekagera omogambi aganteebia ng'a nkanyaa abwo nachire. Nakwo ogochia akanyora nere omomaino akahakikisha ng'a akwete. Akarenta abasigari korwa mosocho, bakaira omosubati oyo. Na boke Polis na omwana oye ekenyoro nkemoite, tatiga bono naende inchera baachete aba ngocha korenta barenge ekenyinga ekenene nka aa, ekiagera Mwanyabaanto tiyarenge gocha gwanchera nomokungu oyio eirana nka aa. Nonye bono, tiga baramogache ase bakomogacha mpaka matara oenire.